Il-lejla t-tajba u nilqagħkom għar-rokna tiegħi tal-ħsibijiet. Jien għandi ħafna ħsibijiet fuq l-istonku tiegħi u nixtieq li mil-lejla, mil-lum 'il quddiem nibda nitfagħhom fuq l-istonku tagħkom. U kif tistgħu timmaġinaw din il-ġimgħa għandi ħafna ħsibijiet fuq il-budget. Ftit xhur ilu meta ħareġ l-ewwel ritratt tal-Kamra tal-Parlament il-ġdid, ħafna nies qalu li kien qisu klassi tal-iskola. Illum, wara l-budget ta' nhar it-Tnejn, ma għandna l-ebda dubju li dawk in-nies li qalu hekk Kellhom raġun għax il-Parlament ta' Malta huwa eżatt bħall-klassi tal-iskola. U ħa nispjegalkom kif. F'kull klassi ta' kull skola f'Malta, saqsu 'l min tridu, dejjem għandek dik il-faxxa ta' studenti li dejjem jilagħbu bil-mobile. Persuna b'dikjarazzjoni ta' ġenitur li taqla' sa 10,500 ewro mhumiex se jħallsu t-taxxa.
U inċidentalment, f'din il-klassi, l-aktar wieħed li kien qed jilgħab bil-mobile kien il-Ministru tal-Iskejjel. Ok, kieku dak kien qiegħed ġo klassi ta' skola ta' vera, mhux ħadulu l-mobile, keċċewh mill-iskola. ma' dan huwa l-Ministru tal-Iskejjel. Imbagħad, fl-istess klassi f'kull skola dejjem għandek dik il-faxxa ta' studenti li l-ħin kollu jparlaw. Il-ħin kollu, ma jiqfux.
Imbagħad, imbagħad, hemm dik il-faxxa ta' studenti li ma jkollhomx saħħa jparlaw għax tant ikunu għajjenin li jkunu l-lesin sħiħa l-ħin kollu ħa jorqdu. Imbagħad hemm dak li jixba' taqbiżlu u jibda jagħmel l-ajruplani tal-karti. Tnaqqis kapitali ta' 50 fil-mija tal-prezz tal-vettura. Imbagħad dejjem ikollok dak l-istudent li jkun qed jiekol minn taħt il-mejda mingħalih li t-teacher mhix qed tinduna.

Mingħajr ma jaqbeż u jgħid xi ħaġa. U f'kull klassi hemm dak l-istudent li dejjem ikun fuq quddiem nett, nerd, boring, dejjem ikun jaf x'qed jiġri, dejjem ikun qed jieħu n-notes u dejjem ikun attent. Ftit warajh, dejjem ikun hemm dawk l-istudenti La qatt ma jkunu jafu f'liema page wasalna. Dawn huma ferm inqas mir-rata medja tal-Unjoni Ewropea u tirrifletti l-progress fil-kwalità. Imbagħad hemm l-istudent illi minn x'ħin tibda l-lesson sa x'ħin tispiċċa, il-ħin kollu jgħommod iċ-chewing gum u kif iddoqq il-qanpiena, joħorġu minn ħalqu u jwaħħlu taħt il-mejda. Sa nibdew nagħtu stipendji lill-mature students tas-sena skolastika. Imbagħad hemm dawk l-istudenti Li xħin ifett lilhom ġo nofs il-lesson jaqbdu, iqumu u jitilqu minn ġol-klassi mingħajr ma jafżaw 'il ħadd. F'kull klassi hemm żewġt iħbieb li jkunu close ħafna dejjem fejn xulxin u jgħidu kollox lil xulxin u darba waħda jiskopru illi t-tifla mazza li dejjem toqgħod fil-bank ta' warajhom telaq għal għarus. Us, Kelly ta' warajna telaq għal boyfriend, staqsija għal dejn.
Ħarsu ftit lejn dan l-istudent. Dan huwa l-istudent li għadu kemm ftakar li nesa l-homework. ta' kull żmien.
U f'din il-klassi dan huwa t-teacher. Qegħdin fuq bażi full-time. Nimmaġina li f'dik il-klassi it-teacher qed jgħid, Xi zikk qed nagħmel b'ħajti? Kif se nagħmel u nitlaq minn hawn? ok, nista' nibqa' sejjer u sejjer fuq affarijiet li juru u jikkonfermaw li l-Parlament tagħna huwa bħal klassi tal-iskola, imma lissa rrid ngħidilkom biss li dinja kienet l-aktar Klassi maledukata ta' Malta. Kull żewġ minuti, nofs il-klassi tarma tħabbat fuq il-bankijiet. Kull żewġ minuti! Kieku dik il-ħaġa tagħmilha ġo kwalunkwe klassi f'Malta, kieku jkollok tidħol punishment is-Sibt filgħodu tqaxxar iċ-chewing gum minn taħt l-imwejjed. Grazzi ħafna, aktar ħsibijiet mill-istonku tiegħi għall-istonku tiegħek il-ġimgħa d-dieħla.